Hello me dɔfo, ɛtɔ da a ɛyɛ a na brodo afono wode ma nkwadaa no koraa na wɔn ayɛ no basaa. Brodo die tumi yɛ boring ae. Ayɛ a yɛnyɛ ne saa French toast wei ɛyɛ dɛ paa. Ɛnea woyɛ wei a nkwadaa bɛdi adi adi adi ama brodo koraa bɛhwɛ ɔto wɔ fie. Mehyɛ aseɛ meyi me slice bread no sɛ metwitwa side and side no nyinaa firi ho ma ne ka mfimfini no kama. Deɛ aka yi yɛbɛyi su aa yɛde kɔgu hɔ nyɛ asɛm ketewa na ha yi Kyerɛ sɛ me roll no kama kyerɛ sɛ ɛha de mepɛ no flat sɛdeɛ mɛtumi aroll no fɛfɛɛfɛ sɛdeɛ w'ani gu so a yɛtwa gu yi a ɛne mewie sɛ na ayɛ kama ɛha yi mede sausage ɛna ɛbɛhyɛ mfimfini ɛnam bi a wowɔ bi a ɛyɛ kama ma obi a wobɛtumi ayi so a wonni nam so wobɛtumi de vegetables ahyɛ mu ɛyɛ bi a wopɛ bi a wobɛtumi ayɛ ɛha yi mekɔ kye me nam yi kakra sausage mekɔ to sini kakraa bi ama no ayɛ kama atoto afei wei ɛyɛ kosua baako ɛna evaporated milk milk bi a wɔ bi a wobɛtumi de agu so a kyerɛ sɛ wei no ɛhɛ ɛno mmɔden nti no mede a pinch of sugar so wobɛtumi nso de nkyene anaasɛ ade bi a wɔ biara cinnamon nyinaa wobɛtumi de bi agu so kama ɛna ɛhɛ wei yɛ tomato jam a kyerɛ sɛ ɛno mede garlic ɛne mmɔkɔ nyinaa afra mu kakra wompɛ a ɛyɛ optional wobɛtumi agyae ɛkyɛ sɛ mewuro ne fɛfɛɛfɛ sɛ de w'ani gu so a yɛtwa gu ɛtɔ da brodo nyɛ dɛ ɛtɔ da a brodo nya akɔ no ɛkanka de adeɛ akyɛ so na ayɛ wese nyɛ dɛ nyɛ nika woyɛ ne sɛ yɛ a ɛnso di wɔ wo fie hɔ, ɛna kyerɛ sɛ adeɛ ayɛ akɔnɔ akɔnɔ akɔnɔ. Afei mede me brodo yi ɛrebɛbɔ kosua ne milk ama mixi mu kama. Ɛha yi me me grease me pan mu ɛde akɔ akɔ tosti aa no no. Sister ayɛ a na wayɛ bi adi wei wo yɛ si table so a me ka wo nan nkwadaa yi ɛbɛdi ama asa ɛn mɛyɛ brodo a ɛbubu bubu no basa basa ne agya wɔ hɔ ɛtɔ da a brodo die yɛ abu fuo nyɛ dɛ. Ae, woyɛ no kamakama sɛ efie bɛyɛ dam efie yɛ nika. Ɔkɔsua nansa ba bɛka kyɛm sɛ wei nyinaa yɛ yareɛ. Wɔwie a wakɔtɔ a wosa kɔkɔ ahwie milk agum. Ato kosua yɛ ano ano ma ɔkɔ adi awie madam stop deceiving yourself. Yɛ bi di na deɛ wobɛka biara ɛnkɔsi aga. Ɛnneɛ adeɛ no ayɛ nikanikanikanikanikani. Ɔhemaa mede serve wo dɔnsi ma ɔbɛtumi de asɛɛvo tea de asɛɛvo any soft drink of your choice ɛna adeɛ na ɛyɛ nikan nikan woda so hwɛ me deɛ na kyɛ sɛ wo nua ba wopɛ ma asɛm paa ayɛ a na wafollow me all social media platform ne yɛyi nsɛnkwa ɛne adeɛ na ɛtwa gu adeɛ a nika ayɛ a na wayɛ bi adi meda ase bebree sɛ ɔhwɛɛ me bye bye